hello hello my people. i don't bring another tori o oh. my name na bibi how una dey now i hope say everybody dey okay o oh. dis tori when i bring country people, i bring am o oh, for everybody made in here. Now wetin we dey do for dis channel na be sey we dey take pidgin English dey talk so dat pipu no go sey na English too strong wey dem no hear. Na relationship oh, na marriage na im we dey talk inside dis channel. Abeg if you know sey you never subscribe to dis channel, you fit you suppose see am sey na new one, abeg make you help us subscribe okay. For dis channel many many pipu go dey talk okay. So wetin we dey talk here na say na how how we go take build marriages and how we go take build relationship. You know say right now marriage no strong again. Small thing this one don go, small thing that one don go. And no be so God make am. God bin make marriage may e be something wey be say everybody go dey, they go dey happy, they go dey tight with each other. eh if to support each other to complement each other na wetin be do God make man because God come see say ah e no good for man to dey alone na him do him bring woman but today we don carry our over sabi we don spoil marriage marriage no dey sweet again for some people the way e dey sweet but I dey I come here as Bibi I dey tell una say see eh marriage na good thing o marriage na better thing anybody wey tell you say marriage no good na lie o na because person don go meet bad partner na him go dey make you think say marriage no good marriage sweet

You go get up for morning o, woman suppose get up for morning, prepare children make dem go school, clean house, do wetin you go do make you run go work especially those wey dem dey go work. For the ones wey dem no go work, you go dey house make sure sey everything dey okay, clean children make dem go school, baff yourself, look good for your husband but these days um women dey dey tire for themselves too much. You go see um woman go comot very early don tie wrapper for breast come sit down, e no go gree e no go work You go dey frown face. You no go even ask your husband, honey, what will I give to you? How are we going to do it today? You dey frown face for your husband. Your husband too go waka comot because he no want trouble. And when he comot, he go see woman wey smile with am outside. Na that one go don dey keep am company, he don talk. I no know wetin make woman, we dey feel say when something happen, you dey you dey tie face. Some some of us sef e go reach that time wey you know you go get up for morning, you no go greet your husband good morning. You go suppose know say you and your husband no be mate o. Your but the Bible says your husband is higher than you o. So you suppose know that one. So when you get up in the morning, you go greet your husband no matter the tori, no matter how e bad reach, you go greet am. You go greet am before you go dey do anything. a lot of women they no dey gree take care of themselves you see roll on roll on now i know say things don cost roll on don reach one thousand naira now roll on na something wey be say you go baff rub for your armpit and make you smell well for your husband mm a lot of women eh wetin dem dey do be say dem go baff dem go dem go dem go stay tie wrapper for breast armpit go dey smell like gutter you go come your husband go push you you go vex you go go you think say marriage na say make person go die If you no fit take care of yourself, your husband go dey look outside. But this one na tori for another day. Make we dey talk this one wey we wan talk now. Some women eh, na only to dey waka. The only work wey dem dey do for house na to dey monitor their husband like monitor lizard. Eh? Now, so that they monitor their husband. Your husband go they they they they they, they speak on her, his phone for bathroom. You go they eavesdrop to hear waiting him talk. Waiting can concern you waiting your husband they do. You think say if you eavesdrop, you hear you no hear na him go stop am e no go fit stop am man wey wan cheat go cheat whether you dey eavesdrop or you no dey eavesdrop your husband no fit keep phone for ground you don pick phone your husband no go keep phone for ground you don pick begin dey check her messages check him messages carry him messages carry phone number begin dey post um begin dey send messages to whoever your husband dey talk to dey insult them leave my husband alone and in and an anonymous message leave my husband alone that thing wey you dey do you know wetin e make you e make you b- dey like person wey no get confidence you no get small confidence like this for yourself because if you get confidence ma tell you wetin women dey do these days na to add value to their self make their self more important so that the husband no matter wetin he go do outside he go come back inside he go know say ah wetin i get for her better pass this one outside na so women dey do but now na um no wo- woman women no dey gree again na only the work wey dem dey do na to dey monitor their husband up and down monitor your husband up and down to get to baff do like woman zee wall na una wash pass women i dey talk to our women here zee wall una dey wash zee wall everyday Wha- wetin you dey learn for zee wall You no dey learn see see see say these girls when they get up in the morning, they dey bath, clean, dress well, even stay for house. No, here una own Z one and I, I no know how una dey take wash am. Then you go stay, you go stay, you and your husband go dey fight oh. You you go see one message for your phone, you go keep am malice for one year. You go see another message for your phone, you go keep am malice for one year. you and your husband so so trouble trouble trouble trouble trouble you no dey gree the man rest you no dey smile for the man you no dey you no go sit down so say make i cook my husband delicacy give am na only trouble na wetin wey you think say this trouble go lead wetin we no know say women eh anyhow wey you like make you do when your relationship fall na you dey go blame na you other people go cause and i know say men too get their own but some women na we dey cause our marriages no dey last and we go begin to think of these things o Now that attitude wey be say every time your husband dey talk, you wan hear who he dey talk to. Eh, dey, every time your husband dey talk, you go wo- or when he drop phone, you don pick and begin dey say na very bad attitude. Na wetin dey cause marriage to break like that. Make you stop am. Anybody when they advise you that kind of advice, make you no say no be good friend. No, any friend when they tell you make they pick your husband phone, they see waiting there for your husband phone. Make you no say no be better friend. That friend they deceive you, and that friend will keep deceiving you until that marriage go pack up. They'll bring another person come put. So I dey counsel you make you no do that kind thing. Make you dey focus on how to add value to your life. Now waiting, be waiting. I can't talk with this today. BB, thank you so much for coming to my channel. Oh. I beg, thank you. I beg you. If you never subscribe, make you subscribe. Okay, thank you. Hit thumbs up just give this video a um, thumbs up I beg so that they go begin the recommend and so this channel go they go up I beg you I they beg you in the name of God no no watch make you no subscribe